tsy ankafizin'ny vehivavy indrindra izany hoe metsena izany indrindra moa fa itsika malagasy madame Tatiana ao amin'ny Gasity lamaody hanazava antsika hoe inona sy inona avy ireto zavatra nentiny ireto. Ireto izany izao ny santionany ny zavatra afaka nentina tamin'ity indray mitoraka ity. Nivadika kely aho hijery an'ity poketra ity, ity ny ataontsika hoe produit farantsika androany, fahitako an'izy ity an! Za zao raha mananjanaka dia afaka ataoko ato ny couche, efa afaka ataoko ato ny akanjo, afaka ataoko ato ny goûter, raha ho an'ny mpianatra kosa dia atonina classeur, dia raha miasa birao kosa aho dia ato daholo koa ny dossier-ako rehetrarehetra, David Jones izay efa efa manana ny lazany ny eo amin'ny resaka marque. raha hoe resaka hoe article de mode na accessoire mba afaka hazavainy madame Tatiana ve ny mombamomba an'ity poketra ity an? Poketra commando dia mahavita antsika vehivavy iray volana na roa volana tsy misolo poketra mihitsiny fa le izy foana dia efa ao daholo ny retraretra, indraindray misy zavatra imprevu, hay nisy tamiko kay tao anatin'le poketra f'efa omby ao daholo tsy inona ny retraretra. Couleur roa sisa izy ity, mainty an, dia ity kaki, gris hozy izy ry zareo fa gris mandray kely any amin'ny vert armé izy ity. Ilay couleur izany tena ilay hoe passe partout. Ny ato anatiny no ahafantarana ny ny authenticité. Qualité an'ilay finition angamba no lazaiko aminareo. Eto amin'ilay fermeture misy an'ilay rappel David Jones, misy an'ity enseigne kely ity tsika rehefa sokafana n'aiza n'aiza. Dia mbola ao ihany ilay izy. Misy azo asiana telefaonina, azo asiana lokomena, mety amin'ny retraretra, mety amin'ny isan'andro. Arrivage tamin'ny iray volana, tamin'ny roa volana izy ity. Rehefa lany izao ity modèle ity, dia modèle hafa indray mitovitovy amin'azy no tonga fa tsy ohatran'ity intsony. Lany ity dia tsy misy intsony ohatran'ity ato aminay. Donc, ny mahafantatr'olona izao tao anatin'izay six mois izay ampiasainy foana ilay izy fa tsy simba mihitsy. Mahita an'ireto koa aho, réglable zany izy ity, zany hoe afaka ataontsika ohatran'ny sac à main kely le izy. Misy ny olona, misy ny olona lava kokoa dia misy ny olona fohy kokoa, dia suivant an'izay zany ny itiavany an'ilay hanche, na izy ity na afaka atao à épaule na entina tanana ohatran'izao. Normalement misy sac kely aminay rehefa mivarotra an'azy izay dia protégé-nao anatin'iny zany rehefa tsy hanaovana. Dia izy koa nefa tsy cuir fa matevina tsara ny polyurethane de bonne qualité izany ny fitenana azy, equivalent an-dry Zara raha ohatra ka marque hafa no jerevantsika. Ny ato anatiny indray an, miankina, miankina amin'ny izy. Ohatra izao hoe misy astuce kely tsy madinidingana indray zarainay any amin'ny page-nay. Raha ohatra izao ka tachina stylo dia alikaola kely no manala an'ilay izy amin'ny tohiny alohan'ny hanasana an'azy à grande eau izany, aloky mena dia liquide vaisselle na mascara dia ohatran'izay koa, dia iny miankina amin'ilay hoe karazana loto hananovana an'azy. Ny prix normal an'izy ity izao an, cent quarante mille ariary. Rapport qualité prix izay normalement satria ny izy mateza, matanjaka, dia ny gabarit-ny somary ngeza koa. Lancer-nay izy. Ity an dia atao cent trente mille ariary, izay koa ny ahafantaran'ny mpanjifanay, manao deux paiement, afaka raha ohatra ka misy chèque antidaté ohatra izany dia afaka tonga dia livrenay ilay entana, sinon rehefa feno ilay paiement an dia aterina ilay izy. Manana coursier izahay dia mandefa livraison, ilay livraison an gratuite raha ohatra ka vidinareo ilay entana, fa raha toa ka tsy alaina ilay izy, tsy forcena izany ilay olona hividy an'ilay entana, fa raha tsy mi-convenir an'azy ohatra. pointure na hoe le couleur tsy le nieritreretiny jereny fotsiny a de manome frais fotsiny izy a de tsisy obligation d'achat ny antsika zany malalaka afaka jerena ny entana rehefa tsy mi convenir de tsy voatery alaina fa le hoe mpanjifa afapo foana ny tanjona. Ny nahafantaran'ny mpanjifa anay zao tao anatin'ny taona deux mille dix sept nanomboka deux mille dix huit iny Dia ny New Balance sy ny Polo Ralph Lauren. Dia tsara ho fantatra hoe dans un mois ny arrivage an'ilay Polo dia asiana couple izy amin'izay monsieur et madame satria izay no demande-n'ny rehetrarehetra izany hoe mba te hanao complet mpifaky aty dia mba te hitovy ry zareo. Miandry kely fotsiny fa efa eo am-pikarakarana anazy izay. Sinon New Balance ohatran'izao anaovako izao. Ny mi-septembre ny arrivage. dia misy efa miandry fotsiny any miandry envoi dia vao tonga dia mi-lancer izay hoe efa tonga ilay izy dia vitsivitsy any ny pointure. Dia mety ohatrin'ny eo ny omaninay raha hividy an'izay New Balance izay. New Balance trois cent vingt mille ariary. Authentique izy io an! Ny ahafantarana ny authenticité-any dia eto amin'ilay languette eto misy numéro de série dia io ny ampidirina amin'ny google, amin'ny internet, Dia mivoaka eo izany ilay modèle, dia io ny ahafantaranareo hoe tena izy ilay kiraronareo sa tsia. De toutes les couleurs izy amin'izay fotoana izay izany. Teny farany avy ato amin'ny Gazety Lamaody hoe manao ahoana indray ary ny programanao amin'ny resaka fanaovana an'itony fampiratiana sady varotra ihany koa ankoatry ny ao amin'ny Facebook izay ahitana anao. Le vin ao Antaninarenina moa zany maintenu havana foana iny an, na ao amin'ny Louvre na ao amin'ny Tana Hotel. Compte Facebook Gasty Lamaody an, ao ny ahitanareo an'ireto karazany ireto. Mbola misy be dia be mihitsy any an, any amin'ny vente privée any izany an, any ny fotoanantsika izany. Eny ary dia misaotra betsaka an'i Madame Tatiana nivahiny teto amin'ny fandaharana dia manaraka indray rehefa hi-presenter Polo indray izany isika dia ho hitantsika eo indray ohatry ny ahoana ny mivoaka. Mirary soa. Misaotra indrindra.